Subscribe to my channel now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. atiefo yɛ okurom dwumadie nnɛ mo somfo papa akwasi dɛm me nenanenanenam a mabɛpie islande baabi sɛ na madi kan aka kyerɛ mo no Dwumadi a yɛredie no, ɛnyɛ studio nko ara, yɛde studio deɛ bɛbrɛ mo. Ghana dwumadi a ɛwɔ ɛyi kurom ha nso ɛyɛ London UK abɔnten so, yɛde ɛno nso bɛbrɛ mo. Ɛna ɛtɔ da bi nso a, yɛbɛbembɛn yɛn nuanom wɔ fie ne yɛne wɔn adi efie nso ɛho nkɔmɔ. Ɛnɛ deɛ, ɛnɛ deɛ, ɛnɛ yɛ Palm Sunday a Yesu ti n'akwantuo. Ɛnɛ na Kwasi, me nso mɛkɔpɛ me duku kakraka bi abea me ti so, ɛna me nenam ara na mabɛsra me nua dɔfo papa bi. Kyerɛ sɛ, Me nua Prema baako na Prema na meka na nye Prema ketewa o na waa sɛ yɛde camera no to ne so a wabɛhu sɛ yes ɛyɛ yɛn nua number one UK abɔnten so Prema ni baako Fosti Fosta mia me dɔfo mefrɛ ne babes because she's my darling Fosti

Ɛdeɛn na amafoɔ yareɛ a wɔde aba yi, corona yi, nti ama yɛn pie pie mpo na yɛnhu yɛn ho, na nkurɔfoɔ sɛ how are you coping? Ei, seesei deɛ moanya akwanya yi a moama me kwan yi, mɛda w'ase. Nokorɛ. Meda Nyatweireampɔn Nyame ase sɛ wabɔ yɛn ho ban. ama afi akɔ apra abɛto yɛn, efisɛ yareɛ yi na ɛnyɛ asɛm ketewa. Yareɛ yi asisi akwan bebree na ɔno Nyame ahwɛ yɛ so no ama yɛante atenka bɔne biara ama nnɛ ɛsoso san yɛ Kwasiada a, a ɔno no kyɛ sɛ ɛyɛ Palm Sunday a watumi so aba fie a wo koraa woamma me nkaeɛ, wo so wotwam na wobaeɛ a, watumi ayɛ dɛn? Mede abɛsra me. Abɛsra me na meda wo ase, mada Nyame ase na meda wo so ase. Na me nua ba na wo fɛ deɛ dware wo corona yi ba ya yɛ nyina ya ya ya fra. Ah kyɛ sɛ wo ho yɛ ayɛ fɛ kura deɛ ɛme nwa po me deɛ kyɛ sɛ deɛ ma yɛ a m'anim ayɛ yɛ hu wo so deɛ wo gyina na so me hwɛ wo lipstick papa bi ɛne w'anim pa bi na fa si na wo ara yɛ a wo twi w'anim anaa sɛ wo wɔ obiara na otwi ma wo. Dabi me wɔ me ba bi. Me ba papa bi a me a me sista Nana Akua ne ba no no. Yɛfrɛ no Sharon. Akɔm ne nkyerɛmu because me na da bi a mehu a mese woa na anya adagyeɛ to bɔ ase ɛtwitwa ɛne ɛnyɛ asɛm keto o. Sɛ me a tɛɛbu wɔ hɔ a metumi twi tɛɛbu wɔ so a na Sharon. Sharon. Watwia ma me dikadikadika. Papa bi. Ɛna ɛna no wo maame kɔɔ ne sɛ nɛkyerɛ. Papa bi. Bi sɛ, Ɛnnɛ deɛ ɛyɛ me ara me nɛkyerɛ bi? Me ara metumi sɛ, Ɛnnɛ deɛ wogyina mu. Kyerɛ sɛ, mehwɛ w'ani akyi, mehwɛ w'ano, ɛnneɛ mehwɛ mpaboa. Kyerɛ sɛ, wodeɛ Prema deɛ wogyina anan so o. Ei! Prema nkyee wo ana? Kyerɛ sɛ, ne mfeɛ a wadi kɛkɛ na ɔde kyee wo. Na Fosti, meba o, na me ara mehu no yie, na enti wɔse mefrɛ wo.

Na me me gyina me nan so yi nkɔla ɛkɔ a me kɔ bi mpanyinfoɔ ɛkɔ a me kɔ bi baabiaa me di mu wo di mu efisɛ me wɔ ɛdɔ ɛma nipa ɛna me nfa asɛm nhyɛ me mu ɛna me nwene obi ho adwen bɔ ne nti tɛm biaa no me luku nice and beautiful beautiful me da se hɔ babes babes dada hɔ me babes dada hɔ me. Ɛnneɛ deɛ babe woka asɛm bi na waba mu atwe asɛm bi so na mekaa sɛ mebɛ interview yi ana mefrɛ madamfo bi sɛ nnɛ mekɔ bi no no se ee wodɔfo ba bako na wokɔ ne ho na woka sɛ wodeɛ woyɛ kɛ ma ɔsoi 16 nanso mehwɛ wo a mehwɛ a metumi sɛ w'ani afi na soi 16 no sɛ nti na anaasɛ wotaatae aweɔn boys no anaasɛ deɛ nti a oh dabi Young boy deɛ ɛnka young boy kora asɛm ɛfiri sɛ sɛ me mene mu gyina hɔ kora no a wobɛka sɛ moanyini sena me ɛna sɛbisɛbi ewiase soro no yɛbɛɛ wiase no a nyame bɔɔyɛ no ɔbɔɔ sɛdeɛ obiara si yɛ dɛn ɛsi teɛ na me nyankopɔn bɔɔ me ahoɔfɛ Ɛna ɔbɔɔ me animuonyam. Ɛna ɔbɔɔ me sɛ ewiase nyinaa so nkamfo me. Obiara ne sɛdeɛ Nyame si bɔɔ no no. Na meba o, meba o. Asɛm no, asɛ wa, wa, kyɛ sɛ. Me nanee no. Wo, me a metumi saa nanee no, na kyerɛ sɛ, sɛ na wogyina mu yi, ɛne, ɛne abɔnten nsɛnsɛm a meteɛ sɛ, ɛɛ, mmeranteɛ no, yɔnyɔn bɔ asi deɛ, yɛse wo mfa wo deɛ ne wo size o. Anka yɛhu yi na anka wakɔpɛ over fifties foɔ yi bi. na nka anaasɛ wɔn afitefoɔ no ɛyà na wɔn poma mpoma. ooo na sɛ wohwɛ mi a mepatwo wo mi ti hɔ yi mhm. sɛ wonni mi da anaa wohu mi wɔ wiase da mhm. na wohu mi a kasɛn na abɛma mi age mpawatwa wo. sɛ na wogye di anka mɛwa thirty eight. ɛhɛn that's right waka asɛm nti sɛ. Obiara hu me a, ɔnim sɛ meyɛ akwadaa. Sɛ kuro kura me ka meyɛ agya, obiara so boa. So ate aseɛ? Ɛna me so me bɛɛ wiase no, nipa baako pɛ na me dɔ no. Thank you. Hɔ ne wan? Ɛyɛ ɔdɔ ana me dɔ no aa. Ɛne wan? Babes. Ɛyɛ ɔdɔ ana me dɔ no ana. Ɔno a ɔnim. Ɔno ɔte ne fie kura no ɔnim ɔnim ne ho. Ɔnim no papa bi. Ɛnti no. Owiase mi mpo owiase nipa baako. Nokura yo na babes mm. na fosifɔsa fosifɔsa fosifɔsa hɛnfa na wo free because wɔn ahoɔfɛ ne di anka mi de mi nim sɛ asantefo na akyemfo na apiri man hɛnfa ne Ghana hɛnfa na wo fie. Oo oh, mi da wase. Wase firi hi. Mi da wase waka waka ne yie na wabusa ne yie na wama ewiase nyinaa so ehu abodin a Ɛda wo soɔ yes saa. Me baa wiase me baa wiase no a me maame woo me no me hyɛ me maame yɛ mu no nyinaa no na me yɛ foster papa bi so ate ase ɛno nti na one word ewiase the whole world saa din na kuta mu obiara ni bi nokorɛ Yɛfrɛ me Fosti Fosta. Na mmom no, meyɛ Asanteni pure pure. Oh, saa. Yes. Wa Asante, Asante mfa saa na ofiri. Oh. Asante a baabi a ɛwoo me anaa anaa baabi a mefiri. Sɛ yɛka baabi a ofiri a, sɛ maame fie, papa fie. Baabi a ɛwoo. Ɛhɛn, ana efa na wotenaeɛ. Oh, meda wo ase, waka nokorɛ, wama no ayɛ fɛ. Na mmom no, Me maame firi Aduman. Aduman. Eh, ɛna me papa so firi di kyɛm so. Oh, di kyɛm so ɛyɛ eh, eh, yoo. Nti mi yɛ pio pio. Wo yɛ asantini pio nti na nti kumasi ani ewo na atena kɔɔ sukuu yɛ bibia. Ɛwɔ naa na ɛwɔ mi. Hmm. Yɛ wɔ mi wɔ Africa Bonguru. Africa Bonguru. Mrs. Ejapon. Sa. Ɔna gye mi maame awo. Oh. Yes, ɛma yɛ wɔ mi. Yoo. So ɛmi yɛ wɔ mi ni wie yɛ no. Mm -hmm. Tow bo ase, wobisa me asɛm. Tow bo ase. Yɛwoo me wieeɛ no, ɛna me maame nua ɛbɛfaa me na ɔde me kɔtenaa Nkran. Ɔde me tenaa Nkran kakra, ɛna ɔde me kɔɔ Sunyaan. Nti ɔde me kɔɔ Sunyaan no, ɛna me papa, me papa so ɔte gye kyɛm so hɔ anaa? Me papa no gyeegyee me nsa. Hmm. Obiara a ɔhwɛ me no, Sɛ wonni me deɛ a, osuo ho me papa. So ate? Kɔpɛ wo mu sika mo. Ɛna me maame nua mo. Ɛno ti na me papa. Ɛsaase no. Ɛwɔ sɛ mekɔhwehwɛ, mekɔfa me ba ɛne ne ba. Na ɔsan kɔfaa me. Ɛwɔ agya pa. Ɛna ɔde me bɛtena Ashanti North. Ɔde me bɛtena hɔ no. Ɔhwɛ me kakra no. me nneyɛɛ bi ne adeade bi no na ɛnyɛe, mesan de no kɔtenaa Dikyɛm so kakra. Enti no, Dikyɛm so hɔ no, mekɔ a, na mekɔ Ashtown. Mekɔ a, na mekɔ Ashtown saa ara. Ɛnna me maame de me baeɛ. Nti ne korakoraa mu no, ɛkyɛ sɛ Asanteman mu deɛ, ne kyɛm so ne ashtan deɛ, ɛkyɛ sɛ wodi, yɛbɔ odi wɔ ha, yɛbɔ fɔsi fɔsi wɔ ha, kyɛ sɛ obiara a ɔhwɛ obiara no, wɔnim wɔ hɔ. Ɛneɛ nɛ na Asantefoɔ yi, ɛneɛ nɛ deɛ mede mode nhyɛ prɛko pɛ, fɔsi fɔsta na abrɛ mo. Ashtanfoɔ, wɔate mo anim, wɔahyɛ mo anuonyam, London aburokyire so ha sei, baabiara ɔbɛfa wobɛhu fɔsi fɔsta biara no, yɛbɛɛ yie a wɔdi mu akoten, wo ware a wɔdi mu akoten, Kete nso deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na meba o Fosti, Naani, mehwɛ internet no so mehu sɛ wogyina bi mu, me ankasa mahu sɛ wosa kete na wogyina mu na wosa kete woahyehyɛ wo ho atofo, ɛyɛ adeɛ a na wosa no na wokɔ ahemfie kɔsa kete anaasɛ ɛyɛ ɛna anaa wode ayɛ adwuma bi a woyɛ a kyɛ sɛ kurom ha no yɛkyia wo ka ma wosa kete wɔ ɛyɛ because mehu sɛ wotaa hyehyɛ ɛma nkurɔfoɔ paa na ɛno nso ɛbaa ne sɛn? Ah meda wo ase waka no yie na mesua no wohu sɛ sɛ yɛkɔ sukuu no biribia medi yɛ ne mu na nnipa bɛhwɛ me ne atiefoɔ bɛhwɛ me ne the whole world ɛbɛhwɛ me a yɛkɔ sukuu no biribia ne yɛdi yɛ ne mu kɔ kɔɔkyerɛ a na biribia yɛ no sukuu a medi yɛ ne mu Ahaa but nkurɔfoɔ bɛhwɛ me a na ayi bi bae sisi lɛ kɛme lɛ ne ɛkɔ sukuu ne akyekyere me adasoa yɛkɔ a me gyina anim saa tam no ne ɛsa kyerɛ asante hene mo ɛne asante hene mo amo te sɛ sukuu nketenkete no a mokɔ no nti yɛkɔ saa na na medi anim nti yɛkɔ a biribia so yɛ bi award bi a ɛbɛgye bia no megye Nti na ama nkurɔfoɔ ni mɛ. Ɔho, nti obiara yɛ a fosti fosta fosti fosta na wɔn de meresɔ. Wɔn sɛ. Wɔadi akɔm ne nkyerɛ mu. Sɛ nti na wotumi sa mm-hmm. keteba ne ɛfɛ no kyɛ sɛ ade a wosɔ ne nyinaa no na wosa wosa ma ahemfo nti na aburokyire ha no wosa na aburokyire ha no anka meyɛ sɛ Ɛyɛ a wokɔsa ma nkurɔfo a, ɛyɛ a na yɛtua wo ka, anaa kete no ara na ne sane yɛ wo fɛ? Because mihu sɛ ɛnyɛ sɛ woakɔ ne abɔ nnwom na woasi fam o, wohyehyɛ wo ho ankasa ma no yɛ fɛ, wokyerɛ sɛ wonim amammerɛ, na woayɛ sikayɛni ba. Na mepɛ sɛ mihu because me nso mensa kete, na sɛ sika bi wɔ mu a ɛnneɛ Fosti, kuro na yɛbaeɛ, yɛn nyinaa yɛn ho awe o, yɛmfa yɛn ho nkɔdi mu. Na kore na eti kwa yie deɛ wɔ bebree yɛ wɔ kurom ha. Nokorɛ, waka saa ɛyɛ nokorɛ. Meda w'ano ase sɛ wama me saa akwanya wei na metumi kyerɛkyerɛ nsɛm mu na metumi wɔnam wɔnam no na ayɛ fɛ ama me no mmienu. Babes, babes, ɛna ɛyɛ no no, ɛyɛ no no. Two teas, fagyae, wɔsi fa ma me. You too, papa. Meda ase. Na. waka no saa mmom but wohu sɛ ewiase yɛwɔ sika ɛna ɛwɔ mama me nyame bɔɔ me mama nyame bɔɔ me sɛ ewiase nipa nyinaa ɛnhwɛ me ne yɛnkukuru me ne yɛmpagya me obi wɔ hɔ a wɔni fans obi wɔ hɔ a bɛyɛ dɛn wonya fans so da na ade awura adaka mu obi wɔ hɔ a yɛwɔ ne fans Sɛ me megyina baabi a mewɔ fans, mewɔ dɔ, mewɔ anigyeɛ ma nnipa so. Na obi yɛ biribi a, mede me kra, me nipadua, ɛdi nipa koro akyi, ɛboa no. Menyɛ nye sika, menyɛ nye hwee ɔdɔ so. So ate aseɛ? Ɛnyɛ nnipa nyinaa sɛbesɛbe sɛ wotu si hɔ sɛ ayi kɛseɛ ɛne ayi ɛyɛ titiriw, ayi a Yɛfrɛ a wotumi hu sɛ wiase nyinaa hu sɛ bodua ta akyire no, ɛno na medi mu akotene ɛwom. Wohu sɛ me nsa ayi fo ase, me nsa ayi a ɛyɛ titiriw, na sɛbesɛbe me so me de me nso me de me dɔ abɛtaa wo kyi. Menyii obiara sika da. menye obiara hwee da hmm. ɛyɛ me fɛ kɛkɛ ɛyɛ m'ani gyeɛ oh. ɔdɔ so nti ne kyɛ sɛ ketee a ɛhu sa ne kyɛ sɛ wo mama a woyɔ hmm. ɛne sɛ wonti amammerɛ ase hmm. na woaka ani na woyɛ pirema ani no nti wohwɛ ayie no ɛso na woayɛ woyɛ w'akoma mu ɛnyɛ ɔdɔ nti na atiefoɔ sɛ moatie o Fosty Foster wohu no wɔ ayiase no wɔ sa a wɔnkɔgyee kɔntrage biara wɔ obiara hɔ yi o. Ɛyɛ ɔdɔ a wowɔ ma nipa no ɛne nipa no titire a wɔyɛ sɛ wonyɛ panyin na sɛ wondi mu na wonsɛ fata a wonnya panyin nsa wɔ w'ayiase. Akraman mu nso, sɛ panyin kɔ ayie Otumfo kɔ yie na ɔsa a, na kyerɛ sɛ onipa no a ɔda hɔ no, ɔdi mu, nti ɛnneɛ na ɛno ara no no. Na Fosti mentwe wo nkɔ ɛmene bi so kakra eh, mekɔ me ne wo nante yɛ akyɛ kakra eh, nkyɛɛ biara na yɛhu a na mehu sɛ wokura poma ɛna na ade nam na ɛneɛ ɛneɛ lande atete sɛm sɛ woa wonim kurom ha ɛne neɛ neɛ yɛse wadi ade neɛ ani no wasɛm deɛ yɛde bɛto apawa so ne yɛabɔ ne yɛaka ɛnɛ deɛ wei nso yɛ disable wei nso so yɛ disable nanso yɛ de agorɔ si mu a na wogyina mu na deɛ fans deɛ fans deɛ nokora wɔn yɛ nka babes wogye bi kurom ha kyɛ sɛ wɔyɛ mama mu a nnipa nso dɔw mpempem ana dɔw na naani wonan no ɛbaa ne sɛn because na sɛ bɛn sɛ poba no wonkura bio na tete sɛm na ɛdɔɔso wei si wei na ɛnna a manya wei deɛ yɛsi pɛmpɛ yɛ gyidi sɛ kwan kwan nyɛ kɔnfa no nea ɛgye no wote ha yi deɛ ne mɛbisa sɛ poma na ne ne fare bae ɛkora ne sɛn na madɔfoɔ yɛ okurom adɔfoɔ ne landemfoɔ a motie yɛn na ɛne ɛnɛ no asɛm no me mede me stamp si so a na mawie katet yɛwie fɔsi fama wo mo ampakyɛ meda wase sɛ watumi ama me mmerɛ Watumi ama mo ɔdɔ. Daabi o, meba Fosti fa bɔ so, fa bɔ so. Na atiefo hu sɛ mabɛsra Fosti, Fosti ɛdeɛ cheers to good life bi hu saa. A long life. Meda wase. Meda ase, foma me. Sɛ watumi.

meyɛ mama. Nokorɛ. Enti na medii kan ka kyerɛ wo sɛ ɛso sika na ɛsono mama. Me meyɛ mama, obiara nni me. Nokorɛ. Ɛna Premani atwi atoɔ. Premani no atwi atoɔ no, ɛkyɛ sɛ meyɛ mama. Nokorɛ. Mm. Na wobisa asɛm bi sɛ poma asɛm ne ade ade. Ewiase, ɛnyɛ deɛ nka obiara pɛ ne ho ni. Saa. Meba kurom a, Mayɛ adwuma papapapapapa. Deɛ obi a ɔni me no nni me. Menni agorɔ wɔ m'adwuma ho. Na ewiase, ɛnyɛ deɛ wopɛ ɛna wobɛnya. Na sɛ poma no kura me a, ɛwɔ reason. Ɛna nkura me so a, ɛwɔ reason. Na mentumi mmie bie bebree mu. So ate aseɛ? Ahaa efisɛ yɛhwɛ yi a yɛhwɛ yi nyina nipa kasa nipa didi wie a na ne werɛ fi n'akyi but yɛ nidi nwie ɛma yɛ werɛ mfi akyi. Na Fostie babes mm-hmm. ɛna manya wo yi mm-hmm. because atesɛm deɛ wɔ hɔ mm-hmm. ɛnsɛm deɛ ɛmmɔ nkɔ akyiri but ɛnsɛm no bi sɛ asɛ woayɛ ɔho sɛ wompɛ sɛ wobɛyɛ adwuma nti na na wokura poma no wo nso deɛ bi hu woyɛ very hard working nti na sɛ very hard working woman Na sɛ nkorɔfoɔ akeka na ɛnɛ akwanya no aba fɔ se yɛde tu mu pɛi kenkran pan na accident bi na anyaeɛ anaa wo nan bi na na ɛyɛ ɛno mu na mepɛ sɛ woma nkorɔfoɔ hu sɛ sɛdeɛ puma no sei ne sei ne sei na ɛnyɛ sɛ ne fɛ ana ɛkura wo saa yɛnkɔ akyire but ma nkorɔfoɔ hu neɛ nti a na wokura puma no sɛ wote aseɛ. Menyaa accident. wonya accident kurom ha mm. oh no nya accident ɛna afei no ayɛfɛte m'akyi oh. ɛna ayɛfɛte me bebree nneɛma bebree oh. but mentumi mfa ne nyinaa nyɛ dɛ ɛntu ga ɛnti na na wokura poma ne accident no ba seesei no kura mede kura wode kura sɛ wate aseɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ kura nyame nti ɛtiefoɔ sɛ moate sɛ monnim asɛm a ɛyɛ ana kɔnkɔnsa no da biasɛ na meka sɛ ɛyɛ a ɛnte susu kaa na ebi wɔ wo fie ɛyɛ a na monte asɛm no yɛ a ɛyɛ a monsusu nka mm. me nuabaa no wɔ so wɔnya accident wɔ kurom a ana ɛafɛkte n'akyi ɛne ne nneɛma bi ɛnti na na wonam no a na ɔkura poma no na ɛnyɛ ne fɛ o Sɛ deɛ ɔhu no pire na anibaa fɛɛfɛ, hwɛ ne nan ase, ɛfiri ne ti bɛsem ne nan ase, ɛnyɛ ne fɛ sɛ ɔbaa pire ma ani bɛbue na ɔbɛkura poma, na mmom nkyerɛaseɛ ne sɛ accident bi na ɛfaeɛ. Ɛno ara ne nkyerɛmu no, me deɛ makan deɛ mastampo so no, mastampo so, ɛno ara no. Nti seesei na kyerɛ sɛ wɔsɛ sɛ seesei na mentaa hu no, na kyerɛ sɛ ɛyɛ Nyame adawuruma nti no, ɛyɛ ara. Oh, yɛkuram, Nyame nti, yɛkuram. Ewiase tumi no nyinaa wɔ Nyame hɔ. Na medi nnipa no akyi a, kasabisɛbi, mempue abɔnten, ka menhyɛ ataade, ka menyɛ hwee. But twerenempɔn Nyame nti no, mentie o deɛ obi reka. Mese wo no hmm. Asɛ kurom ha no, nkurɔfoɔ ka ho asɛm ɛ ate. Oh, sɛ wonim sɛ mewɔ dɔ. Nti obi ka me ho asɛm koraa memu sa. Na ɛyɛ a na ɛyɛ wo ya anaa? Ɛnyɛ me ya so da, Nyame nti. Me mu sɛ obi aso asɛm wɔ kurom ya da. Me me bu sa wasɛm a. Ne kyerɛ sɛ asɛm no ɛyɛ sedeɛ ne yɛ sereɛ. So ate aseɛ. Yo o deɛ sɛ yɛ bɔ yɛ daba no so ayi. Mm-hmm. Ɛne ate sɛm o mm-hmm. ɛne mi bɛbɛ yi. Ti mm-hmm. mi bɛ interview si ee fɔsti fɔsti deɛ wɔ nam a yɛ si champagne yɛ si wo deɛ deɛ wɔ si champagne nko a na abɛ nom. Na ɛbɛ sɛ ne deɛ fa ayɛ kofi yi fa baa. Oh, meda ase. Aseda na meda wo ne sɛ, ewi ase nipa bama biara ne ho wɔ nsɛm na nipa bama biara ho he. Nyame a ɔbɔɔ yɛ kora twe na mpo nyame no mapagya m'ani o, ɔno kora ɛka ne ho asɛm. Na me me deɛ woka me ho asɛm a na ayɛ dɛn? Biribi o mbɛka bi a megye tum. Champagne mu baa ɛna egu hɔ yi. Bebree gu me fie. Atiefoɔ bɛho bi champagne ahodoɔ twenty five years fifty years ɛneɛ anka ɔsi yɛn fa ntoto fam pona mo nhwɛ mia na mesi wei deɛ yɛ because ɛnyɛ nneɛma nyina na ɔsɛ mu hu pona mo ntena fie na mo nsusu nkra mm-hmm. kasa. So ate aseɛ nti sɛ mepɛ champagne nyɛ nwanwa. na wo champagne a wopɛ no ɛnyɛ sɛ watotɔ nko ara no mu o yɛsi wo kɔ party ase a wosi mi na champagne na mepɛ ɛna yɛde brɛ ɔpɛ na ade ahyɛ table ase after one minute wosi obi gya nsa nom yɛ nsa brɛ mi champagne babes yɛsi wo deɛ champagne na ɔyɛ yie o yɛsi wo wia wia champagne wɔ yɛ ase ɛna de fɔ deɛ mo kasa o. Se woaka no saa a, mate. Woanya akwanya yi a woama me kwan yi a me nso me ne wo rekasa yi. Ɛyɛ nokorɛ bebree. Ɛtwea yɔnko ho a, wosi ɛtwea duam. Hwɛ, sɛ wo no woba me me paate a, wo no mu a, deɛ ɔpɛ biara, nnipa no de ma wo. So ate aseɛ? Na adɛn ɛna me maba wo hɔ Ɛna me soso no me kɔ obi ade aso a me yi me yam sɛvo sɛvo na me sɛvo me pɛ sɛ obi wɔ hɔ bi a ɛyɛ fine na wɔnyɛ bie ne ehu sɛ yɛbaa paati na nipa dasani bi anka no korɛ woyɛ mama a da bi yɛde nsɛm bebree too so na me wo deɛ ɔde bɛto me so biara no ɛmfa me ho ɛfiri sɛ onyankopɔn wahyira me

pɔre pɔre thousand na ɛnyɛ champagne na ɔntumi ntɔ na mahu nsa ahodoɔ wɔ ha na meba o nti wokɔ a wodeɛ wokɔ ayi ase a ani party a champagne anom ɛsiane sɛ wosɛ sɛ woyɛ primani ɛna you are well, well priced and as a matter of fact no you should be served as such na yɛsɛ wo wiawia ɛne yɛsɛ wo si fam a champagne ɛbobɔ wo so na ɛno nso ɛ

Wɔnni champagne koraa tɛn. Ayi bɔs baako koraa wɔntumi ntɔ. Ɛna aboabetɔ bɔs mmienu. Na sɛbisɛbi o, wo wogyina hɔ yi, mpakyɛ wo, wode wo champagne, me meba no menim baabi a wo champagne si. Wonnim. Menim baabi a, woammrɛ me bi. Saa. Na maanom a, ɛbɛyɛ dɛ mehu wo champagne baabi siesie. Menhunu na mmom no, wode ba na mede resɛɛvo obi. Ne sɛ onipa no pɛ. na sɛ wode rema no a ɛkyerɛ asɛm no na wɔn keka nkwasi asɛm oh, pàtó ekurom yà ah, pàtó ekurom yà wọn ni ɛnfɛ bibi nto ne so obiara yɛde to ne so ɛna ekurom yà fo nka no korɛ ɛna wɔn yɛ ahoɔyɛ a ɛnam sɛ nsa kakra M'anom no nti sɛdeɛ ɔmu se keka koraa no mɔ pia magya anom. Ɛno anom wɔ ɛdza ahyɛ so anom. Manom magya anom ɔmu mfa nom. Ne nti sɛ deɛ na abɛ nom. Sɛ sɛ me nom hwee ɔmu mfa nom. Ɛneɛ deɛ ɔba wo no wode w'adeɛ bɛba. Aa me mfa bi koraa ma ɔmu mfa nom. Atiefoɔ mo nsɛm pa nsɛm keka deɛ Ladenfoɔ deɛ ɛyɛ mo dɛ deɛ sɛ nnɛ moagye mo ani so na ahea po na motumi tɔ na waba aseɛ abɛfa bi akɔ na sɛ wonya ho rɛdi yɛ aso yɛ paate ɛse pem a bɔneseɛ da fam na nka mesiesie me ho ɛmfi fie mmra na ma me supermalt ne koku nom woanya kaa ne ɛtena mu a na atu daabi Me mmɔ ka ntɔ ataadeɛ mmra wo fie ɛmbra wo party ase na ɛma me nsa fo nom babe champagne aa na ɔbɛ nom wo nni champagne a nti na ɔnfi ne fie no ɔfi ne fie akɔ obi adeɛ ase a na onipa no ɔyɛ wɔ mama na ɔyɛ pirimani na yɛkɔ a yɛkɔ yi hmm babes yɛka ho nsɛm la nea paa wonim saa daabi yɛse wo pɛ ntɔkwa. Oh ntɔkwa bi ɔmo boa ɔmo ka sɛ ɔmo boa. yɛsi wo ko ntɔkwa paa yɛsi telefon so ntɔkwa yɛsi wo ko ntɔkwa. ooo sɛ mi ko ntɔkwa a mi mi bɛɛ kurom a mi ni di panyimu atɛm da na mi nyɛ bi so da panyimu bi a wɔhwɛ mi biara onim sɛ mi ni di na atɛm da mi ni di panyimu so atɛm da nti woyɛ akora na wodidi ma atɛm a mi ntwe ma o bɛ du dwuma ɛna. Sɛ me, sɛ me koraa no, sɛbisɛbi menni sika koraa a mede bɛtɔ champagne anaa menni sika koraa a mede bɛyɛ ayi no, mefrɛ me nua Kwame Dwomo a, ɔbɛma me adaka adaka. Kwame Dwomo, ɔbɛma me adaka. Mefrɛ Kofi ɛyi Bilɔn a, ɔno nso deɛ mepɛ bi ɔbɛtumi atɔ ama me. Ɛna ɛntwa toɔ koraa no, me ba Kofi, sɛ meka kyerɛ no sɛ mepɛ champagne a, ɔbɛtumi atɔ ama me. Na ekurom yafoɔ kasa. wɔmmu adeɛ ɛna woyɛ biribi ma wɔn mu a wɔn ani nsɔ sɛ wakɔ wɔn adeɛ ase no kuro wɔn ni hwee o but wo sɛvo amoɔ mu anaasɛ woyi wɔn adeɛ ɛde amu obi a na eyi wɔn ahoɔyɛ a na wɔn akɔgya baabi na wɔn ka nipa no ma ewu sika deɛ wagye o na nsa a yɛde bɛ mu obi no ɛno deɛ wo ka ho asɛm. Eti mi sɛ ɔkyerɛ sɛ

Hmm. Yɛse ɛnyɛ mmeranteɛ nkoa na ɛsi w'ani gye ho yɛse mmarima deɛ ɛsi w'ani gye ho. Oh, dabi omu. Sɛ ɔdeɛ mi kan. Ah, no. N'adeɛ deɛ deɛ ɛsi LGBT ɛsi supi supi wo fefe. Oh, wɔn mu bua ɛno deɛ wɔn mu bua. Yɛse wɔn nan fufuo a ɔde wɔn di agorɔ kurom ha. Ɛnyinaa yɛ supi supi. Oh, wɔn mu bua. Madamfo bi ɛni hɔ ɔpɛ. Madamfo biara ɛni mi nam biara ɛwɔ kunu. obi a me ne ne nam bi a hwɛ ɛma na kuroma no bebree na kuroma de katakata wɔn ani so o fifa nti yɛsi wo deɛ wɔn mm. afofoɔ mmaa no a wɔn oh, wɔn nam nti mu pie na mu ba se a mm. mo ayɛ yɛ mo sɛdeɛ mo yɛ mmaa bi asɛ mmeranteɛ no deɛ wɔn ba deɛ mo bɛ di mm. nti mu awaye deɛ mo wɔn ani nye ho. o oh, mo bua dabi dabi obi a ɔka nsɛm bi a oo mi da wa se. na adeɛ nti na yɛde supi ebe susu na wɔn afofoɔ. deɛ na wɔn ahu wɔn ho ntia. Ewiase no na maka no. Mhm. Wosono yɔnko a ɔtaa wo. Mhm. So ate aseɛ. Mhm. Sɛ ewiase wohu sɛ sɛbisɛbi mpra aduase ho wodrɛsi bebree a na yɛ nkurɔfoɔ koraa ahi. Saa. Obi wɔ hɔ a ɔno a ɔyɛ saa no na ɔde bɛto so. Wɔn boa madamfo biara ni hɔ a wɔbɛyɛ saa.

Kɔnkɔnsa na ɛyɛ mo dɛ esiane sɛ mmaa no wɔadrɛse wɔn, wɔnhyɛ kaba ne sleet bɔɔren bɔɔren mfa nnante na wɔayɛ apiremanfoɔ ne chain de dɔ wɔn nan ase ne adeɛ nti, ɛyɛ ayɛ sɛ wɔyɛ supi supi. Wɔnyɛ supi biara. Ɛyɛ piriman na wɔpɛ bɔ. Sɛdeɛ a meka kyerɛ mo, me se me mohu me wɔ kuro no mafefa me ho a, me ho na ɛtɛ me o. Nti sɛ wobɛtena fie na wobɛka w'asɛm a, ɛnneɛ na wo sɛm pa. Fausti, Hey! Nsɛm no deɛ me se me tete na me na Fostie yɛse awareɛ deɛ wo se wo mpɛ. Ooh wɔn mo boa. Cause wɔbaa fɛɛfɛɛ nti sei mm-hmm. a wokɔ mpanyinfoɔ mu na wo kyɛ sɛ w'anim yɛ nyam ankanka me bɛyi sɛ hello husband but husband deɛ ni hɔ na adu yɛse wotumi awareɛ deɛ sɛ w'ani ngye ho koraa ɛdɔkɔ a na abɛkɔ ɔyɔyɔmbɔ asi ho. Oh. Meda ase. Na sɛbisɛbi mprɛ aduasa. Na sɛ me kɔn yɔn bɔn ho kora a, sɛ nka ɛfɛ, ka akɔ no. Papa bi, wobɛkyɛ me levels. Sɛ me mete hɔ yi, sɛdeɛ wohu me yi, na nka me kɔn yɔn bɔn ho a, nka ɛfɛ paa. Ɛfiri sɛ nka yɔn bɔn si pɛ me deɛ a, nka na nka meyɛ tɔɔfo. Nokorɛ. Ah, ne te sɛ ɔmo na ɛpɛ woɔ. Ah. Asɛ. Nhwɛma ne fɛfɛ nnwom. Na wo a woahu sɛ me me ti wei, mpakyɛw o, mpakyɛw o, mesrɛ wo, mesrɛ me ka, me me ti wei, mɛtumi abɛka akyerɛ wo sɛ mepɛ wo. Daabi, fɔ sɛ me ne wo tie deɛ. Mɛtumi abɛka akyerɛ wo sɛ mepɛ wo. Daabi. Sɛ wohu m'anim, m'anim te sɛ akwadaa. Pa, wogyina na 16. Me body, me baabi ate sɛ. Oh, noho noho, naha naha.

dabi dabi. yɛ si gya yɛ sɛ ne yere sɛ gyaa no. wɔ ne yere. wɔ ne yere. wɔ ne yere. saa me deɛ mi ti yɛ sɛ ne yere sɛ gyaa no. dabi dabi wɔ ne yere. na ɔno kura wadu ne ho. yɛ si taataa wo taataa no. ɔ dabi mi ntaataa obi a wo ɛbɛ de wahu nipa kɔ na wahu sɛ mi taataa. o sɛ ate sɛ. sɛ wo ni mu no. o ate sɛ. dabi ate sɛ. bɛsi ate sɛ. o bɛsi. o bɛsi. yɛ si wo de taataa no. yɛ si wɔ no wadu ne ho o. dabi dabi. menkɔfa obi kunu ɛna mepa sɛ nti mempo obi dɔ yee twotwo mu ntwo obi akode nkuyaa na ayɛ obi twotwo mu ntwo obi akode nkuyaa mepa ho asɛm nti mempo obi kunu mempo obi dɔ sɛ me mepo obi dɔ a

ɛde bɛto so nti ɔbɛte sɛ ɔno a ɛneɛ ɛneɛ ɛdeɛ wɔdi pɛ ɛka wasɛm de fɔsti abua ma na fɔsti mi ba o mm-hmm. yɛsi wo pɛ nnamafoɔ ne ne program yɛsi wo mpɛ bi kɔ san sɛ ɛsi borɔfo deɛ ne borɔfo abu nsa ho why is it that. Dɛn na aborɔfo de yɛ? Nyɔnyɔ, yɛse wokɔ aborɔfo lande fam nyɔnyɔ girls nyɔnyɔ mmeranteɛ pɛgya sɛ ɔka aborɔfo a ɛse na ɔbu afu ani akɔka sɛ ɛɛ na ɛsista ana mo nom ɔmo nka MC no nka twi ɛse borɔfo deɛ ɛnɛ matiefoɔ hu kasa no yɛasesa no ɛna wɔ ade sɛ this part of the interview we're gonna move forward we're gonna start speaking English here. Me pakyɛw tie pakyɛw wokɔ too far na wokɔ too deep hwɛ.

Nigeriafoɔ ne Ghanafoɔ no Nigeriafoɔ pɛ sɛ wɔbɛtu Ghanafoɔ sini aguo meba meba ah meba meba meba meba ɛwɔ sɛ tɛ bia no wode wo kurom kasa ɛka ɛma ne kɔ nnipa aso no Indiafoɔ Indiafoɔ ahu Indiani a wɔne ne nua mo bɛhyia a mepaakyɛw o

wɔn kɔ si wɔn kunu nom ahemfo nkogya wɔn wɔn kɔ yɛ biribi a ni hɔ a wokɔ bi nso wagye wo din mpa kuruma yɛsi ghana no wayɛ biribi di mpa na ɛkɔ so nti akotoka na ɛsɛ wɔn pɛ ɔkɔ. Hmm. asɛm a wabu sɛ wakɔfa asɛm aba meda ase deɛ so yɛ wɔ kuro bɛtiefoɔ ɛnɛ ɛnsɛm yɛ mu bɛti bi nsɛmpee ne ne nsɛmpɔɔ meka wɔ naibɛ ɔmo bɛte fa kyerɛ ɔmo neɛ ti akotoka wosi wo tu lɛnsi wɔ pakyɛ wabu sɛbi na wayɛ adeɛ so ɛnɛ deɛ wabobɔ ma ba so ɛnyɛ asɛm ketewa ama ahomerɛ no asɔre babes babes wayɛ adeɛ wasi fam nɛ watie nneɛma a ɛkɔ so hwɛ ghana ɛhɔ ne ɛfire menim ghana ɛhɔ ne ɛwoo me ghana kuro no ɛda so no obie ne wɔbɛtumi asizi obi wom obie ntumi nsizi obi sɛ ɛma ghana anaa abra ghana ɛyɛ wowo pɛ ɛne wakoma mu me ghana na mekɔ ne sɛ nsuo Ghana na metumi kɔ di naawɔtwe. Metumi di naawɔtwe mmienu. Na yɛ dɛ na sɛ sɛ nkɔ bio for almost ten years ni nkɔ na oh, almost ten years no patro bebree. Sese meyare. Mm. Na obi na obetumi asidi mu wɔ Ghana. Na me nua ɛne me wɔfa ɛwuui. Mekɔdi me nua me wɔfa no na ɛdii kan me wɔfa no nso na makoma da no so. Na ɔno no mekɔ me wɔ wɔ sɛdeɛ ɔsi yɛ me yɛkɔ Ghana ɔno na ɛde me nam ɔtu kaa na ɔde me nam wɔsi ɛna ɛbɛbɔ breten breten yɛne kofoɔ ne akufoɔ adomo ne ɛyi. Rory nsɛm ho saa tam no na ɛkɔdidi ɔkeka nsɛm no m'ani agye na mesere metumi sere saa nti wɔwuiɛ no ɛna ɔwuiɛ nti ɔwuiɛ no na mekɔsie no sɛde de akyɛ o meba to wo ase sɛ akyɛ nso nti na meka no amena si asɛm so na mekɔsie no mekɔsie ne baeɛ mebaeɛ a ɛna me nua so wuye. Ɔno nso na medɔ no. Te sɛ woka graduate a wose menka borɔfo ne ade ne bɛsi so. Me nua no ɔyɛ kuku da me a ɔno ɔte borɔfo a ɔno nso ɔdi mu a ɔda m'akoma so. Ɛna ɔno nso wuiɛ. Ɛna ɛno nso mekɔsie no. Nti mekɔsie ne baeɛ no. You put me off. Oh, nti no, akɔyɛ sɛ nkurɔfoɔ a nka wo ne wɔn san a wokɔ Ghana wɔn ma w'ani gyeɛ no, wɔn afiri mu. Na sɛ wɔn afiri mu, what's the point you going to Ghana? Cause wokɔ a w'ani ɛngye. Exactly. Na daabi o, Fosti, asɛm deɛ woka a kɛsi asɛm so. Mm-hmm. Nti w'abusua no, mm-hmm. nnipa mmienu wei pɛ nti, nnipa a ɛwu adidi soɔ biara ni hɔ a Fosti wakɔ Ghana. Oh!

babes eh babes babes ɛnyɛ nuru ten years na ti eh babes na yɛka ne sɛn na me me nenam facebook hwehwɛ hwehwɛ efe de me behu yɛ a yɛsi biribi de juice plus o tɔn juice plus na nokwa mu me nka me wonum aduro yi mehu saa sɛ asɛ afaw Na Juice Plus ɛno koraa yɛ deɛn adwuma a woyɛ a te sɛ sɛ ɛna ɛma wo sika anaasɛ deɛn ba mehu sɛ aduro no agye wo wobɛkyerɛkyerɛ mu kakra kyerɛ yɛtiefoɔ ana bɛkyɛ dase Juice Plus no ɛyɛ very good ohun sɛ ohun mi ama yɛ cute ohun ayɛ fɛ ɛma ohun oridie mu ne wɔn mfe mu ne nyarewa bi a ɛwɔ wɔn ho biara no kɔ. Na me ba yɛ yi mahu box mmiɛnsa bi wɔ ha se ɛyɛ ɛɛ juice plus yi no mesrɛ wa wode agye na kyerɛkyerɛ yɛ aseɛ na yɛhu deɛ yɛ. wei no ɛne sɛ wei wei no deɛ ɛwuwɔ wuwɔ mu ne ɛyɛ no ɛma wompɔ mu sɛ vitamin, vitamin D, C, ɛne yi ne nyinaa kɔpem nine ɛwɔ mu. Wei no wonom a wobɛ kɛyi ne adeɛ wonom a wo ho yɛ fɛ, wo cholesterol kɔ fam, diabetes kɔ fam. Nti wei nom na ama wayɛ fɛfɛɛfɛ oh, hyehyeehye sei. Fɛfɛɛfɛ na ɛno. Oyoo oh, nti sɛ obi pɛ bi atɔ a mm-hmm. obenya bi wɔ he. O oh, te sɛ ɔfrɛ me ɔfrɛ me a. Atiefoɔ yɛde mmiamia me nua bafɔsifɔ sa yɛde namba ɛbɛto aseɛ wopɛ juice plus ne bi atɔ a wohu na wobenya bi Ɔsee ɛyɛ vitamins ɛna ɛyɛ nneɛma a ɛma yɛ cholesterol ɛne yɛ blood pressure ɛkɔ so ɛna ɛma wo sisi mu nso ɛyɛ den na wo bu a watumi abu. Mmarima bebrebe a mote kurom a monya mo ho aduro no ɛmaa monya mo ho aduro oo ɛne ɛbɛhu yɛ nua ba babes wo gyina nan so sɛ nti na ɛsɛ ma young boys wo ti mu ɔmo yi sɛ wayɛ wo ho aduro ɛne ɛnyɛ sɛm ketewa ɛne Ghana akoa hyɛ ne kukuo ma Yoo, ɛneɛ na yɛda ase nti be yiyi fa dandan ho fa kyerɛkyerɛ wɔn na atiefoɔ ehu. Nti na egu gu ahodoɔ, aa nti yɛwɔ red wɔ hɔ, yɛwɔ purple wɔ hɔ, yɛwɔ orange wɔ hɔ, ɛna yɛwɔ green one nso wɔ hɔ. Ne nyinaa ɛyɛ different type of nutrient that the body needs to help it grow, stay strong and stay healthy. Atiefoɔ, yɛda ara ase. Asɛ nsɛm keka no ɛyɛ adɔɔso. Wama yɛahu sɛ, sɛ bio ne poma no a wokura no, ɛnyɛ ne fɛ ntia, na mmom yareɛ ne nsɛm bi nti na ɛma no kuraeɛ. Wama yɛahu sɛ, ɛyɔn yɔn boys no a moka sɛ wɔn deɛ ɛno ara na wɔsi wɔbɛdi no, mmeranteɛ na ɛgyina na mo ara mohwɛ ɔbaa kɔɔkɔ, ɔbaa fɛɛfɛ sei a, Dɛn na ɛkyerɛ, dɛn na ɛmma bɛ, Young Boy mmedi n'akyi? Wama yɛahu nso sɛ nsɛm na ɛtoto no so so wɔ Pɛntɔkwa kurom ha no. Ɛnyɛ ne saa, na mmom deɛ ɔde ɔtiri maa bi, n'ado ho ba deɛ a ɔnsopɛɛ wo. Na supi-supi no nso deɛ, wɔse Ghanafoɔ mu nso so nkasa, ɛyɛ pire mae na wɔbɔ. Wɔne deɛ, n'adamfo biara nni saa o. N'adamfo bi a nte saa. Ghana no nso ɔsi December yi wɔbɛkɔ ama atamfo mo ani awu. Wɔsi December yi fɔsi yɛde bɛpem so na yɛde edu kotoka a yɛbɛtwa ne live ama mo nyinaa. Moahwɛ na mo de ɛma no mo ani ayɛ dɛ awu. Ɛɛ aha ɛna atiefoɔ yɛde nkɔmɔ ebedisi fɔsi. Nyame nhyira wo ɔbaa pa, wo ho ɛyɛ fɛ, anuonyam wɔ wo so, nnipa ani na ɛbere woɔ, kɔ so ara yɛ deɛ woyɛ no, ntie obi asɛm, because Lady ha deɛ nka wɔn nko a na nka ɛhyehyɛ dan mu, ɛka wɔn nko a na nka ntadeɛ koraa yɛntɔ bi nhyɛ, na nka yɛamoa, na nka wuni asɛe, nanso ɛsiane sɛ ɛnyɛ deɛ wɔn susu ma yɛn ɛna Nyame susu ma yɛn nti, kɔ keep flourishing. Mehu da bi a na m'ani agye Wodu baabi a na obia de gye wo Babes, babes, menkae koraa two years ago Christmas dinner no Adwumfo Christmas dinner no A wosii mu a wosaeɛ a woyɛɛ competition Hwɛ sɛdeɛ na nkurɔfoɔ dɔ wo Mpempem dɔ wo Woyɛ ma ma, woate? Nti keep on being Foste Foster I know Oho nso ayɛ fɛ na ɛnɛ kyerɛkyerɛ me ɛ. Ɛnde me fa asare atiefoɔ me ntumi ba Foste fie ɛɛma no nkyerɛ me baabi a ɔtotɔɔ ne nneɛma na ɛdeɛ glass yi wonim wɔn nea ate no wɔ ho yɛse me bɔ na mawu ɛsiane sɛ ɛyɛ special glass Foste ma no nkɔ kyerɛkyerɛ nneɛma ahyɛ na wɔn nhu sɛ wohwɛ sɛ anka mempɛ sɛ mɛka ɛso ɛdɛm Yɛnka ka ka ka. Ɛda mu pɛ sɛ o push me. Ka. But ɛda mu ha adwuro. Babes ka na atare deɛ ɛtɔ ne he. Oh. Ɛda mu bafia. Na wo a guess. Mbɛdiri deɛ mi deɛ mɛyɛ dɛ mɛhu. Wo deɛ ka na atiefoɔ na deɛ ɔmo pɛ no sɛ ɔmo anya ka wotɔ ne he. Pamakyɛw, medase. Saa. Sɛ ɔkora mɛma konya. Me naadaa me ho anaa ma me naadaa. Me wo deɛ wo deɛ bɔ so wie a dɛ ɛbɛma amena no adan na ho akyerɛ wo. Papa bi so wahu ɛ amukɔgye nya Fountain Road ɛwɔ Fisby Park ɛkɔ toto ahyɛnhyɛn no a ne ma saa nya ano ɛde ka nkurɔfo ho asɛm. Faustina mpaboa yi nea me hu taade no nine hundred and ninety nine euros ɛnyɛ sika ketewa na ɛno nso tɔɔ ne he. Kyerɛ sɛ wo deɛ Harrods nkwa na atɔ nneɛma. Ei wo nwi nso deɛ wo lipstick yi deɛ anka obi na mene no kasa sɛ apipaa nie wo lipstick yi sɛ gyina soa nie woapirem ani atiefoɔ yɛwɔ krom ɛnɛ deɛ de bɛbrɛ mo ani da sɛ nɛ mɛsan akɔ baabi mankɔ obi fie a wobɛhu me wɔ bi shop woahu me wɔ bi shop a wobɛhu me wɔ Charles multimedia studio yɛde yɛwɔ krom soronko ɛbɛbrɛ mo yɛda mo ase.